Councillor Carwyn Jones. Bore da. Councillor Meirion Jones. Bore da bawb.
Councillor Eric Jones.
Bore da i chi gyd.
Councillor Robert Llewellyn Jones. Councillor Robert Llewellyn Jones.

Diolch, Chairman. Y fi nath ofyn i roi hwn ar y rhaglen heddiw. Dim ond fel cyfle i atgoffa pawb, yn aelodau ac yn swyddogion, ein bod ni mewn cyfnod cyn etholiad. Wedi dweud hynny, ma'r weinyddiaeth wedi gofyn i chi gynnal y cyfarfod y Cyngor yma i ymwneud â materion cyfansoddiadol pwysig, newidiadau tuag at y dyfodol. Fe gewch chi'r adroddiad hwnnw'n fanwl gan Mister Robin Jones, cyfreithiwr, mewn munud. Dim ond i gadarnhau bod yr adroddiad hwnnw yn amhleidiol, ddim yn fater gwleidyddol, ond yn siawns i roi syniad i ni beth fydd siâp y cyngor sydd i ddod. Dwi'n hapus i gymeryd unrhyw gwestiynau ar y protocol, ond dwi'n siŵr bod chi'n hen gyfarwydd efo hwn erbyn hyn. Diolch, Chairman.
Thank you for that, Rhys. Has anybody got any questions or observations that you'd like to make on Rhys's statement there?

O, diolch yn fawr iawn, Mister Cadeirydd, a bore da iawn i bawb. Uh, gyntaf dwi am ymddiheuro uh, i'r aelodau pwyllgor gwaith a'r swyddogion sydd wedi clywed rhai o'r geiriau yma uh, o flaen y bore yma, cynharach yn y pwyllgor gwaith. Uh, erbyn hyn mae gynnon ni, a dwi falch gweld y cynulleidfa llawer mwy eang o'n blaenau ni. Um, Mae'r cynwysoddiad yn ddogfen cyfreithiol holl bwysig sy'n rhoi fframwaith i holl benderfyniadau cyngor sir yma ac yn gosod allan sut ydym ni'n gweithredu. Mae dau reswm pam uh, ydym ni'n trafod hwn heddiw. Uh, Mae'r ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholoadau Cymru 2021 yn gosod allan uh, rhai newidiadau i bwyllgorau y Cyngor Sir Y ddau newid mwyaf ydy uh, i'r Pwyllgor Safonau a'r Pwyllgor Llywodraethu a Carchwilio. Hefyd, um, ar ôl uh, adolygiad y ffiniau sydd wedi cymryd lle peth amser yn ôl rwan, bydd gynnu ni bimp aelod ychwanegol ar y Cyngor Sir. um, ar ôl yr etholiad. Felly mae rhaid i'r cyfansoddiad adlywyrchu hyn. O brofiad, mae'r adeg yn syth ar ôl etholiad yn gyfnod prysur iawn i bawb, gyda'r arweinyddion y pleidiau a'r grwpiau yn trefnu y pwyllgor gwaith a'r holl bwyllgorau eraill y cyngor sir. Ac wedyn, wrth gwrs, bydd y swyddogion yn gorfod defnyddio'r fformiwla uh, i sicrhau uh, cydbwysau gwleidyddol.

Na i, na i eilio, sori, ond dwi'n gwybod sef Robin Jones y swyddog eisiau dweud rhywbeth cyn i mi eilio'r cynnig, Mr Gadeirydd.
Okay, thank you for that. Robin Jones, do you like to come in on that? Uh, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd, uh, bore da chi gyd. Diolch be. Uh, ia, mae'r adroddiad yma yn cynnig newidiadau'r cyfansoddiad i baratoi'r cyngor ar gyfer yr cyngor newydd ar ôl yr etholiadau. Mae'n disgyn i ddau ran yn gyntaf, fel da chi'n gwybod a wedi clywed, mae nifer o aelodau etholedig yn cynnyddu o 30 i 35, ac felly yr ei cyfle i'r aelodau newydd gymryd rhan yng ngwaith y cyngor, da ni'n cynnig cynnyddu'r nifer o seddi a'r nifer o bwyllgorau. a gwneud hynny mewn cyfartaledd i'r codiad yn y, yn y nifer o aelodau. Felly, er enghraifft, mewn pwyllgor cynllunio mynd o un o'r ddeg aelod allan o 30 i dri aelod o'r ddeg allan o 35. A mae'r tabl yn yr adroddiad yn esbonio'r yr newidiadau sy'n cael eu cynnig, ond fe welwch chi efo rhai pwyllgorau, da ni ddim yn cynnig newid, unau maen nhw'n bwyllgorau statudol, neu mae helodaeth nhw'n cael ei gyfyngu gan statud, uh, neu dyn nhw'n bwyllgorau sydd yn cyfarfod yn aml lle. Yr ail hanner yr adroddiad ydy um, i um, wireddu newidiadau mae Deddf Llywodraeth Leol a etholiadau llynedd wedi wneud i gylch gorchwyl y Pwyllgor Safona a cylch gorchwyl y Pwyllgor Llywodraethu a Garchwilio. Uh, mae hynny'n cael ei, ei nodi yn yr atodiadau ac hefyd mae aelodaeth y Pwyllgor Llywodraethu a Garchwilio yn newid. Mae yna ofyniad cyfreithiol i gael mwy o aelodaeth lleug ar y Pwyllgor

Ie, ie, so dwi'n cynnig bod y cyngor sir yn cymryd...
Sori. Yes, go on then, Dafydd, ie, sori. No, sori, ti'n dweud, sori. So, bod y cyngor sir yn cymeradwyo yr argymellion y pwyllgor gwaith yn y cyswllt hwn. Diolch, a dwi'n eilio'r cynnig. Thank you for that.
Thank you for that. Um, anybody got any comments or observations before we go to the vote?

fel oedd yn cael ei nodi yn yr eitem um, blaenorol, mae angen i'r pwyllgor archwilio um, cael aelodau lleig ychwanegol. Um, chwarter yr aelodau yn, o'r pwyllgor yn aelodau lleig. Um, mae un aelod, sef Mr Dilwyn Evans, sydd wedi bod yn aelod um, o'r pwyllgor am y pum mlynedd dwytha, um, wedi cytuno i ail sefyll, um, fel mae'r cyfansoddiad yn caniatau, ddo wneud dau, dau derm, um, felly oedd yr, oedden ni angen tri um, aelod newydd i ychwanegu at y pwyllgor. Um, nath y cyngor um, gyda um, cyngor a help gan yr WLGA fynd trwy proses um, hysbysebu, nathon ni dderbyn 13 cais a o' 'na banel gath i gytuno sef yr cadeirydd y pwyllgor archwilio sef Cynghorydd Peter Rogers, um, y prif weithredwr a fi oedd y tri oedd yr panel nath gyfweld pedwar um, person oedd wedi rhoi cais ymlaen a gatho ni argymell i'r pwyllgor archwilio wsos dwytha um, tri enw um, sef Mister Michael Wilson o Langefni, Misus Sharon Warnes o Pwllheli a Mister William Parry o Rosneigyr, um, a nath y pwyllgor archwilio y wsos dwytha, derbyn yr argymhellion y panel a mae'r pwyllgor yn rhoi y tri enw ymlaen i'r cyngor llawn heddiw i, i gael ei dderbyn fel aelodau lleug. y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio o mis Mai ymlaen. Felly, gofyn i chi ydy derbyn argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio. Diolch.
Okay, thank you for that, Mark. Um, I was going, going to call upon Councillor Peter Rogers. Is, is Peter Rogers present now? Na, Mister Cadeirydd, yn yn absenoldeb Cadeirydd y Pwyllgor yym Archwilio, mi wna i felly gynnig a wna i ofyn wrth Ieuan y Dirprwy yym ella i eilio yn absenoldeb, 'di hynna'n iawn gynnoch chi?
Yes, that is acceptable, thank you for that, Glynis.
Gai, gai gynnig bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo argymhellion y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn y cyswllt hwn? Diolch. Thank you.
Thank you. And that, is that seconded? Ydy, dwi'n hapus yep. i eilio y cynnig, uh, Mr Cadeirydd.
Thank you for that. Uh, before we go to the vote, Councillor John Arwell Roberts, you've indicated that you'd like to speak. Ia, yeah, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. Um, um, dim byd personol yn erbyn Sharon Mons, ond um, dwi'n awys sylweddoli o, o Pwlleli. Os, os o'n wedi cael tri o Ynys Mon, mae ar y pwyllgor safonau fel mae o, dwi'n dall. Um, nath yr panel gyfweld un person arall o Sir Fôn Um, ond penderfyniad y panel a be wnaethon ni argymell i'r pwyllgor um, llawn oedd um, mae'n bosib i'r pwyllgor newydd um, pe mae'r aelodau'n cael ei ethol fod yn bwyllgor ddibrofiad o bosib ac oedden ni'n ni gweld profiad uh, Mrs Warnes yn, yn gymorth i uh, y pwyllgor uh, am y cyfnod nesaf. Um, mae yna lot o ansicrwydd pwy fydd yr aelodau um, wrth gwrs o'r pwyllgor newydd ac oedden ni'n rhagweld fysa yr, yr, yr gwaith mae wedi wneud o blaen a'r mae wedi bod yn aelod o'r pwyllgor archwilio o blaen yr Sir Fôn um, i ddealltwriaeth i o Sir Fôn a Y rôl y Pwyllgor Archwilio oedd yn gryfder yn ei chais hi, a dyna fo pam wnaethon ni argymell yr Misus Warnes i'r Pwyllgor Archwilio.
Ie, digon teg, um, ddim byd o gwbl yn erbyn Mrs Warnes, just newid sylweddoli dwi a o Pwllheli. Roedd hi, roedd hi'n cymryd bod ti o, o Ynys Môn. Iawn, diolch yn fawr.